And our Bible reading, it dey come from the book of Psalms 139 from verse 1 go reach 19. My God, you dey check my heart well well and you know everything about me. You know when I sit down or when I stand up. You know wetin I dey think even when I dey far from you. You dey see me when I dey travel and when I dey rest for my house. you know everything when i dey do my god you know wetin i wan talk even before i talk am you dey my front come still dey follow me for back and your blessings dey my head the things wey you know too dey wonderful for me dem too big for me to understand i no go fit hide from your spirit i no fit run comot from your presence at all I go run go heaven, you dey there. If I die go grave, you dey there too. If I say make I fly as day break, come go the other side of the sea. Your hand go guide me for there, and your right hand go support me. Even if I say darkness go come and day go turn to night around me, e no get how the darkness dark reach when you no go fit see me, because night bright like day for your eye, And darkness and light na the same thing to you. My bones no hide from you. Even when you make me for secret, come put me for the earth. You dey see me even when I dey my mama belle. All the days when I go live, dem don write am for your book even before dem born me. My God, See as e hard me to think about wetin you dey think for me because dem plenty well well. If I try to count dem, dem go plenty pass sansan. Even if I count dem finish, you go still dey with me. My God, I wish sey you go just kill bad pipo finish so make wicked pipo leave me alone o. And our Bible reading for today, e dey come from the book of Hebrews chapter 4 verse 13. Make we read am together. Notin wey God create fit hide from am, and evritin dey naked to God bikos we go must tell am how we live awa life. Make we re-enta today message but no forget to like dis video, share and subscribe to dis channel. One pastor carry one girl go hotel room one time like dat and bifor dem enta, dem look around well-well to make sure say nobody see dem. As dem enter inside the place, the lady no come dey comfortable, come tell pastor say, ah, eh, before we enter here, we look left, we look right to make sure say nobody see us, but we no look up. God dey see us. The lady come run. Believe me when I tell you say e no get any place wey God eye no dey reach. No matter how well people think say dem dey hide their sin, dem no fit hide am from God. Even the smallest one sef dem no fit hide am. If no one fit hide sin from God, e mean say nobody go fit avoid the consequences of sin. So instead of you to try to dey hide whatever sin wey you don commit, why you no try to amend your ways?

and dem go dey put their book in front of them every time wey their papa and their mama dey around but dem no dey ever read when exam come dem go fail and dem come call dem failure even their parents wey dey pretend give go call dem failure when rapture happen eh the same people wey dey pretend go see them for who they really be and their secret go come aside so instead of you to pretend to people wey no dey important to your eternal destiny e better say make you really really give your life to christ so that the one wey go fit judge you go see say you don dey truly born again if you be really god pikin and you dey hide your sin and you dey pretend give people i dey sure say the holy spirit dey tell you to stop the pretense and make you stop to dey commit those sin no ignore the voice of the holy spirit listen to am make you obey am god wan get mercy on you now and e go give you the grace to live really holy life but you need to repent true true from your heart my beloved if you still dey keep any form of sin for inside your life make the decision now to repent and forget about them you go fit talk this short prayer Lord Jesus, I dey sorry say I dey chook my hand for inside sin. I don ready to live a truly holy life. Abeg help me Lord and no ever let me backslide again. In Jesus name I pray. If you don talk this prayer, welcome to the family of God. Wetin be our key point for today? E dey impossible to deceive God. E dey see you as you truly be. Na here we take come to the end of today message. No forget say our topic na you no go fit hide from God. And na from the Open Heavens Daily Devotional wey be say Pastor E.A. Adeboye, the General Overseer of the Redeemed Christian Church of God Worldwide write, na there we for take the message. And na for here Favours Blog Now you take receive this ogbongelicious message my better person abeg make you no forget to like this video subscribe to this channel if you never do that one and on the notification bell so that anytime wey we drop video you go be one of the first persons to know say better don shele